Mömin süresi. Mömin süresi Medinede inen sürelerden bolup, ol segsen bäş aýatdan ybaratdyr. Süräniň ady ýigrimi sekizinji aýatda agzalýan, iman getiren manysyny aňladýan Mömin sözünden gelip çykýar. Bu sürede bir gawunyň maşgalasyndan bir adamyň Allanyň birligini kabul edip, musulman bolandygy barada gürrüň edilýär. Rahman we Rahym bolan Allanyň ady bilen. Ha-mim. Bu kitap, Gudraty güýçli. we ähli zady bilýän Alla tarapyndan inderildi. Ol günäleri bagyşlaýjy, tobalary kabul ediji, çyn toba etmedik günäkärleri ýowuz daraýjy we ýagşylara haýyr-yhsan ediji Alladyr. Ondan başga ybadada laýyk Hudaý ýokdur. Dolanyp baryljak ýer Onuň ýanydyr. Allanyň aýatlary barada diňe kapyr bolanlar jedel ederler. Olaryň, kapyrlaryň, Şäherlerde asuda ýagdaýda gezip ýörmekleri seni aldawa salmasyn, bir gün olaryň başyna azap iner. Olardan öň Nuhuň kowumy we olardan soňky milletler hem pygamberlerini ýalançy hasapladylar. Her bir ymmat öz pygamberiniň synasyndan ýapyşyp, kynçylyk çykarmaga çalyşdylar. Üstesine-de ýalan bilen hakykatyň ornuny çalşyrmak üçin Elinden gelenini aýamadylar. Men olary doly ele saldym. Indi meniň jezam nähilli bolýandygyny bir gör. Inkär edip, kapyr bolanlara Perwerdigäriň, Elbetde, olar dowzahydyrlar diýen sözi hakykata öwrüldi. Arşy göterýän we onuň töwereginde gezýän perişdeler özleriniň Perwerdigärine hamd-senalar aýdyp, Ony tesbih edýärler we Oňa iman getirýärler. Perişdeler möminleriň günäleriniň bagyşlanmagyny diläp, Eý, Perwerdigärimiz! Seniň rahmetiň we ylymyň ähli zady gurşap alýar. Beýle bolsa, toba edip, Seniň görkezen ýoluňy tutýanlaryň günäsini geç hem-de olary dowzah azabyndan gora. Eý, Perwerdigärimiz! Ol möminleri Olaryň ata-babalarynyň, aýallarynyň, nesilleriniň içinden salyh kişilerini Seniň wada beren adyn-jennetleriňe ýerleşdir. Takyk, Gudraty güýçli we hikmet eýesi bolan Alla Özüňsiň. Sen ol möminleri her hilli erbet işlerden gorap sakla. Ol kyýamat güni sen kimi erbet işlerden gorap saklasaň, elbetde, ol rahmetiňe gowşan nesibeli bende bolar. Ine, bu iň uly üstünlikdir. Inkär eden kapyrlara, elbetde, Allanyň gazaby siziň öz-özüňize edýän gazabyňyzdan, erbetlikleriňizden, has ýowuzdyr. Sebäbi siz iman getirmäge çagyrylyp durkaňyz hem kabul etmän inkär edýärsiňiz diýler. Ol, kapyrlar. Eý Perwerdigärimiz! Biziň iki gezek enemiziň göwresinden nutfa suw bolup, heniz jan gelmezden öň we pany dünýäde ajalymyz ýetende janymyzy aldyň, iki gezek pany dünýäde doglanymyzda we magşarda direlenimizde jan berdiň. Biz eden günälerimizi boýun aldyk. Mundan soň bu dowzah odundan çykalga barmyka diýerler. Olara, Dowzah oduna taşlanmagyňyz düýp sebäbi, Siz ýeke-täk Alla ybadat etmäge çagyrylan wagtyňyz ony inkär edýärdiňiz, oňa şärik toslanyp ýöňkelende bolsa ynanýardyňyz. Indi höküm bermek Beýikleriň Beýigi Allanyňkydyr diýler. Size aýatlaryny, alamatlaryny görkezýän Siziň üçin asmandan ygal bilen yrsgal indirýän Alladyr. Allanyň ýoluna ýönelýänlerden başga adamlar pet-nesihat almaýarlar. Kapyrlar halamasa hem hakyky yhlasly bolup, dini ýalňyz Özüne degişli edip, Alla doga-dileg ediň. Derejeleri beýgeldýän Arşyň eýesi Alladyr. Ol duşuşyk kyýamat gününiň boljakdygyny duýdurmak üçin bendeleriniň arasyndan islänine pygamberlere, Öz emrindäki ruhy eradasyna degişli wahyý inderer. Kyýamat güni ol ynsanlar guburlaryndan daşyna çykarylar. Olaryň Allahdan gizläp biljek hiç hili zatlary ýokdur. Bu kyýamat güni hökmürowanlyk kimiňkikä? Elbetde, hemme zadyň hötdesinden gelmegi başarýan ýeke-täk Allanyňkydyr. Bu gün her bir kişä eden işleriniň sylagy berler. Bu gün adalatsyzlyk edilmez. Elbetde, Alla örän tiz hasaba çeker. Ýetip gelýän kyýamat gününi olara habar ber. Çünki ol gün ýürekler gorkudan ýaňa bokurdaklaryna gelip, agyzlaryndan çykaýjak bolar. Zalymlar ol gün özlerine ne dost, ne-de sözi geçýän şepagat etjek birini tapyp bilerler. Alla gözleriň hyýanatçylykly seredişini we ýürekleriň pynhan işlerini biler, Alla hak adalat bilen höküm berýär. Alladan özge çagyrýanlary, ybadat edýänleri, Ol kapyrlaryň hiç hilli dilegini bitirip bilmezler, takyk, Alla eşidýändir, görýändir. Eýsem Ol kapyrlar ýeriň ýüzünde aýlanyp, özlerinden öň ötenleriň ahyrky netijeleriniň, Nähilli bolandygyny görmedilermi? Olar güýçleri we ýeriň ýüzünde galdyran yzlary taýdan bulardan has belentdi. Alla günäkärçilik işleri zerarly olary ele salyp jezalandyrdy. Olary Allanyň gazabyndan halas eden hem bolmady. Sebäbi olara gelen pygamberler hemme äşgär mugjyzalary getirendiklerine garamazdan, olar inkär edip, kapyr bolupdylar. Allah bolsa bu etmişleri zerarly olary jezalandyrdy, takyk, Ol güýçlüdir we azaby juda ýowuzdyr. Kasam bolsun! Biz Musany aýat-mugjyzalarymyz we aç-açan delillerimiz bilen iberdik. Ony Fyrgawunyň, Hamanyň we Karunyň ýanyna ugratdyk. Olar bolsa, Bu äşgär ýalançy jadygöýdür diýdiler. Şeýdip, Musa Biziň beren hakykatlarymyzy olara ýetirende olar, Musa bilen bilelikde iman getirenleriň, Ogullaryny öldüriň, aýal-gyzlaryny bolsa hyzmat etdirer ýaly diri goýuň diýdiler. Emma kapyrlaryň guran duzaklary, elbetde, şowsuzlyk bilen tamamlanar. Fyrgawun, Goýberiň meni, Musany öldüreýin, goý, ol Perwerdigärine doga edip ýalbarsyn, sebäbi men onuň diniňizi üýtgetmeginden ýa-da ýeriň ýüzünde pitne-pytat çykarmagyndan gorkýaryn diýdi. Musa bolsa, Elbetde, men Özümiň we siziň Perwerdigäriňiz bolan Alla ýalbaryp, hasap gününe iman getirmeýän her bir tekepbirden pena soraýaryn diýdi. Pyrgawnyň maşgalasyndan bolup, iman getirendigini gizläp ýören bir mümin adam bolsa, Siz, Perwerdigärym Alladyr diýýän adamy öldürmekçi bolýarsyňyzmy? Emma ol size, Perwerdigäriňizden äşgär mugjyzalar getiripdi, eger ol ýalan sözleýän bolsa, ýalanyň jogapkärçiligi öz boýnuna galar, eger-de dogrusyny aýdýan bolsa, size geler diýip gorkuzýan azabynyň bir bölegi başyňyzdan iner, sizi heläk eder. Elbetde, Alla hetden aşyp, ýalan sözleýän adamy dogry ýola gönükdirmez diýdi. Iman getiren adam, eý kowmym! Bu gün ýeriň ýüzünde hojaýyn höküminde hökmürowanlyk siziňkidir. Eger Allanyň azaby biziň başymyza gelse, bize kim kömek edip biler? diýdi. Pyrgawun bolsa, Men size öz pikirimi beýan edýärin we diňe dogry ýoly görkezýärin diýdi. Iman getiren bolsa, Eý kowmym! Dogrusy Men pygamberlerini ýalançy hasaplan milletleriň düşen gününe düşmegiňizden, azabyň siziň başyňyza-da gelmeginden gorkýaryn. Nuh kowmunyň, At, Semut, We olardan soň gelenleriň ahwalaty ýaly bolmagyndan gorkýaryn. Alla bendelerine zulum, adalatsyzlyk, etmegi islemeýär. Eý, kowmum! Takyk, Men siziň üçin şol dady perýat edilip, aglanjak günden gorkýaryn. Ol gün yzyňyza öwrülip gaçarsyňyz. Sizi Alladan geljek azapdan halas etjek hiç kim ýokdur. Alla kimi dogry ýoldan azaşdyrsa, oňa dogry ýoly görkezjek ýokdur. Diýdi. Kasam bolsun! Musadan öň Ýusup hem size äşgär deliller getiripdi. Onuň size getiren zatlary babatynda şübhelenýärdiňiz, ahyrynda ol dünýäden ötende, Alla indi ondan soň pygamber ibermez diýipdiňiz. Ine, Alla çenden aşa şübhe edip ýörenleri şeýdip dogry ýolundan azaşdyrar. Özlerine gelen hiç hilli anyk deliliň ýokdugyna garamazdan, Allanyň aýatlary hakda çekeleşýänler Allanyň hem-de iman getirenleriň ýanynda uly ýigrenç bilen kabul edilerler. Alla tekepbirlik edýän her bir sütemkäriň ýüregini ine şeýdip möhürleýär. Pyrgaun, Eý Haman, meniň gerekli sebäplere ýetip bilmegim üçin maňa beýik bir diň bina et. Asmanlara ýetirýän ýollara çykyp, belki, Musanyň Hudaýyny hem görerin. Dogrusyny aýtsam, men ony ýalançy hasaplaýaryn diýdi. Firawuna eden ýaman işi gözel görkezildi we şeýdip, ol dogry ýoldan azaşdyryldy. Firgawunyň guran duzagy doly puja çykdy. Iman getiren kişi, Eý, kowmym, siz maňa eriň, size dogry ýoly salgy bereýin. Eý, kowmym, takyk bu dünýä ýaşaýşy geldi-geçer güýmenjeden, tomaşadan ybaratdyr, emma ahyret baky ýaşaljak ýerdir. Kim erbet iş etse, eden etmişi ýaly jezasyny alar. Kim zenan ýa-da erkek mömin bolup, peýdaly iş etse, ine, şolar jennete girerler. Olara jennetde bihasap yrsgal berler. Eý kowmym! Bu ne boluş? Men-ä sizi halas bolmaga çagyrýaryn, siz bolsa meni dowzah oduna çagyrýarsyňyz. Siz meni Allany inkär etmäge, we meniň bilmeýän zatlarymy oňa şärik goşmaga çagyrýarsyňyz, men bolsa sizi Gudraty Güýçli, Bagyşlaýjy Alla çagyrýaryn. Hakykaty aýtmak gerek bolsa, siziň meni ybadat etmäge çagyrýan zadyňyzda, dünýäde-de, ahyretde-de çakylyga deger hiç hili mynasyp tarapy ýokdur. Biz ahyry Alla dolanyp bararys. Çenden aşanlar bolsa dowzah oduna girmeli adamlardyr. Size aýdanlarymy tiz wagtda ýatlarsyňyz. Men öz işimi Alla tabşyrýaryn, elbetde, Alla bendelerini görüp durandyr diýdi. Ahyrynda Alla ony olaryň guran ýaman hilelerinden gorap saklady. Fyrgawnyň kowum-garyndaşyny bolsa ýowuz azap gurşap aldy. Olar kyýamata çenli ertir-agşam dowzah oduna sallanarlar. Kyýamat gopan güni bolsa Fyrgawnyň maşgalasyny yzyna erýänlerini iň gazaply azaba duçar ediň diýler. Kapyrlar dowzah odunda bir-birleri bilen çekeleşip durkalar, olaryň aralaryndan ejiziräkleri şol ýalançy dünýäde tekepbirlik edenlere, Biz size ýeripdik, indi dowzah odunyň azabyndan bir bölegini hem bolsa bizden aýryp bilersiňizmi? diýerler. Şol tekepbirlik edenler bolsa, Dogrusyny aýtsak, biziň hemmämiz eýýäm oduň içinde, takyk Alla, Bendeleriniň arasynda bermeli adalatly höküm berdi diýerler, dowzah oduna ýanýanlar dowzahyň sakçylaryna, Perwerdigärimize doga-dileg edip ýalbaryň, iň bolmanda bir gün hem bolsa bize azabyň sütemini ýeňilleşdirsin diýerler, sakçylar, Eýsem size pygamberleriňiz haç-haçan deliller getirmedilermi diýerler, olar, Hawa getirdiler diýip jogap bererler. Sakçylar, Beýle bolsa siz ýalbaryberiň diýerler. Ýöne kapyrlaryň ýalbaryp ýakarmaklary biderek puç bolar. Elbetde, pygamberlerimize we iman getirenlere dünýä ýaşaýşynda hem şaýatlaryň güwälik etjek gününde Özümiz goltgy bereris. Ol gün zalymlaryň soran ötünçleriniň hiç hili nepi degmez. Olara nälet ediler. Olar üçin iň ýaramaz ýer dowzah bolar. Kasam bolsun, biz Musa dogry ýoly salgy berdik. Bu Ysraýyl ogullaryna kitaby Töwraty miras goýduk. Şol kitap akyl eýeleri üçin dogry ýoluň çeşmesi we öwüt-ündewdir. Eý Muhammet! Indi sen sabyrly bol, çünki Allanyň wadasy hakykatdyr. Günäň geçilmegini sora, ertir-agşam Perwerdigäriňi hamdy-senalar bilen ýatla. Özlerine gelen hiç hilli anyk deliliň ýokdugyna garamazdan, Allanyň aýatlary hakda çekeleşýänleriň ýüreklerinde bulaşmaklary asla mümkin bolmaýan tekepbirlikden başga zat ýokdur. Sen Alladan pena sora, takyk Ol eşidýändir, görýändir. Elbetde, asmanlaryň we ýeriň ýaradylmagy ynsanlaryň ýaradylmagyndan has uly işdir, emma ynsanlaryň köpüsi muny bilmeýärler. Kör bilen gözi görýän, iman getirip ýagşy işleri edýän bilen günä işleri edýän ikisi deň bolmaz. Siz neneňsi az pikirlenýärsiňiz? Kyýamat güni hökman geler. Ol barada şek-şübhe ýokdur, ýöne ynsanlaryň köpüsi muňa iman getirmeýärler. Perwerdigäriňiz Alla, Meni çagyryň, Menden diläň, şonda Men siziň doga-dilegleriňizi kabul edeýin. Menden özgelere ýüzlenip, ýalbaryp-çagyrmak bilen Maňa ybadat etmegi taşlap, ulumsylyk edýänler zelil ýagdaýda dowzaha girerler diýdi. Allah siziň dynç almagyňyz üçin gijäni, görüp işlemegiňiz üçin bolsa gündizi ýaratdy. Allanyň ynsanlara keremlidigine şek-şübhe ýokdur, emma ynsanlaryň köpüsi şükür etmeýärler. Ine, Ol ähli zadyň Ýaradyjysy. Siziň Perwerdigäriňiz bolan Alladyr, Ondan başga ybadada laýyk hudaý ýokdur. Onda näme üçin hakykatdan dänip dursuňyz? Allanyň aýatlaryny inkär edenler ine şeýdip, hakykatdan daş düşýärler. Ýeri siziň üçin ýaşaýşyň mekanyna öwren, asmany bolsa bina edip beýgelden, size şekil berip, syratyňyzy görmegeý eden we sizi päkize halal yrsgal bilen üpjün eden hem Alladyr. Ine şu Alla siziň Perwerdigäriňizdir. Älemleriň Perwerdigäri Alla beýikleriň Beýigidir. Ol hemişe diridir. Ondan özge hiç hili ybadada laýyk Hudaý ýokdur. Beýle bolsa, dini ýalňyz Alla baglap, yhlas bilen diňe Oňa ýalbaryň. Ähli öwgüler Älemleriň Perwerdigäri Allanyňkydyr. Eý Muhammet, sen olara aýt, Perwerdigärimden äşgär deliller gelen wagty, siziň Alladan özge kömege çagyrýanlaryňyza, Ybadat etmek Maňa gadagan edildi. Maňa älemleriň Perwerdigärine boýun egmek tabşyryldy. Sizi ilki toprakdan, soň damjadan, soň gan lagtasyndan ýaradan, soň bolsa sizi çaga halyňyzda ene garnyndan ýagty dünýä çykaran, soň gujur-gaýratly müçä ýetmegiňizi, soň garrylyk döwrüne ýetmegiňizi ýazgyt eden Oldur, Özüdir. Siziň araňyzdan käbirleriňiz. Dünýäden has ir öterler. Belli bir döwre ýaşa ýetmegiňiz we aklyňyzy ulanmagyňyz üçin Allah size ömür berýär. Allah hem direldýändir, hem-de öldürýändir. Ol bir işiň bolmagyny erada etse, oňa diňe, Bol! diýer, ol hem dessine bolar. Allanyň aýatlary hakda çekeleşýänleri görmediňmi? Hak din aýan edilenden soň olar nirä barýarlarka? Olar Kitaba we pygamberlerimize iberen zatlarymyzy ýalan hasapladylar. Olar tiz wagtda hakykata göz ýetirerler. Boýunlaryndaky demir halkalary we zynjyrlary bilen süýrelerler. Soň gaýnan suwda süýrelerler we yzyndan otda ýakylarlar. Soň olara, Alladan başga şärik goşanlaryňyz nirede? diýler. Olar bolsa, Olar bizden daşlaşyp ýitip gitdiler. Ýok, dogrusy, biz mundan öň hiç bir zada ybadat etmeýän ekenimiz diýerler. Ine, Alla kapyrlary şeýdip azaşdylar. Olara, Bu ýagdaý siziň ýeriň ýüzünde adalatsyzlyk bilen başyňyza gitmegiňiz we aşa köp şatlanyp tekepbirlik etmegiňiz zerarly emele geldi. Müdimlik ýaşamagyňyz üçin dowzahyň gapysyndan giriň, tekepbirlik edýänleriň dolanyp barjak ýerleri nähilli erbet! diýler. Şonuň üçin, eý Muhammet, sen sabyrly bol. Elbetde, Allanyň beren wadasy hakykatdyr. Olara wada beren azabymyzyň bir bölegini ýa saňa görkezeris, ýa-da seniň janyňy olara azap berilmezden öň alarys. Nähilli bolanda-da, olar Bize gaýdyp gelerler. Kasam bolsun, Biz senden öň hem pygamberleri ugratdyk. Olaryň arasynda saňa kyssalaryny gürrüň berenlerimiz bolşy ýaly, Saňa gürrüň bermediklerimiz hem bar. Alladan rugsat bolmazdan hiç bir pygamber öz-özünden bir aýaty hem getirip bilmez. Alladan buýruk gelenden soň bolsa, hakykat amala aşar we şondan soň ýalany öňe sürýänler zyýana sezewar bolarlar. Alla käbirlerini münmegiňiz üçin, käbirlerini bolsa iýmegiňiz üçin size haýwanlary ýaradyp, ygtyýaryňyza berdi. Ol haýwanlarda siziň üçin ençeme peýdalar bardyr. Köňülleriňizde beslän maksadyňyza ýetmegiňiz üçin olaryň üstüne goş-golamlaryňyz bilen syýahat edersiňiz, şol haýwanlaryň we gämileriň üstüne münüp aýlanarsyňyz. Alla şeýdip size aýatlaryny, alamatlaryny görkezýär. Indi siz Allanyň haýsy aýatlaryny, alamatlaryny inkär edýärsiňiz? Olar ýeriň ýüzünde gezip seýil etmedilermi eýsem? Olar özlerinden öň ötenleriň ahyrky netijesiniň näme bilen gutarandygyny bir görsünler! Öňki ötenler san taýdan bulardan has kändi, güýçleri artykdy we ýeriň ýüzündäki bina eden ymaratlary has mäkäm we kaşaňdy. Pygamberleri olara aç-açan deliller getirende, olar özleriniň ylymlaryna göwünleri ýetip şatlandylar, daýandylar we aýatlary ýaňsa aldylar. Ýaňsa alan zatlary ahyrynda azap bolup, olary gurşap aldy. Olar biziň ýowuz azabymyzy görenlerinde, Ýeke-täk Alla iman getirdik hem-de Oňa şärik goşanlarymyzy inkär etdik diýerler. Emma azabymyzy görenlerinden soň olara imanlary hiç hilli peýda bermez. Allanyň öňden bäri Öz bendeleri hakda ýöredýän hakykat ýoly şeýledir. Ine, şonda kapyrlar zyýana duçar bolarlar.